Jien niftakar meta l-ewwel darba li mort West Australia fejn viċin ta' fejn kienu dawn it-tfal, li kien f'nofs id-deżert, niftakar ninsuq dak id-deżert. Għandek minn ġili tgħaddi minn toroq li minn petrol station għal oħra għandek 300 kilometru bejnietom. Jgħidlek make sure your fuel da xinkella tispiċċa bla fuel. U fit-triq ma tarax ruħ. Issa dan mal-kosta, issa dawn kienu tliet sigħat inland. In the middle of nowhere, qed ngħidlek mill-post ma tarax bini ieħor, deżert biss. Li ħass, niftakarni jiena nħossni ċkejken f'dan il-post. U mbagħad meta kont qed naħdem il-film tibda tgħid immaġina tifel ta' disa' snin minn Bormla. Minn dik il-kakofonija ta' bini ta' Malta. F'daqqa waħda qbadtu dan u tfajtu f'deżert. Ġo istitut Ma jafx kelma bl-Ingliż. Ma jistgħux jitkellmu bil-Malti għax jaqlgħuha. Il-tnejdlek atroċi. Jiġifieri- Dizorjentazzjoni totali, u anka anka l-fatt li li- li ma permettewlhomx jużaw il-lingwa tagħhom, speċi ma kellhom kważi xejn biex biex jorjentaw ruħhom u u jifhmu dak dak li qed jiġri, għax jekk qas tista' tikkomunika dak li qed jiġri forsi ħadd jiġi jispjegalek xi ħaġa, Nimmaġna li hija xi ħaġa. Jiena kont ħassejta din ċokol kont ħassejta ma' l-ewwel darba li feġġejt fuq highway l-Amerika pereżempju, qabditni kriżi eżistenzjali. Kont isuq? Eh, kienet isuq ħabib tiegħi ehm, u jien kont passiġġier. Ma Għanna da xiex fija d-dinja spiex ta' kem mandiġ signifikat il-ħajja di għajja mina assolutament xejn. Isma, ta' bilħaq jekk jekk qed issegwu għandkom xi mistoqsijiet jew kummenti għad-deri, itfgħuhomna fil-kummenti u Adel fil-każ imbagħad inti ittellagħhomna fuq l-iskrin. Però għalik. Kont qed inkompli fuq l-ilqgħu, sejtni fuq l-emozzjonali. Punt ieħor ukoll li kien mhux iqabbadni rabja, imma kien ipoġġili f'kuntest tar-realtà, li meta bdejt naħdem fuq il-film, it-tifel tiegħi kellu l-istess età li kemm kellu Rayfield iż-żgħir. Disa' snin. Allura, tibda tisma' l-istejjer bit-tifel idur madwari. Tibda nibda ngħid dan kien daqsu meta meta ġraw dan l-affarijiet u mbagħad tibda timmaġinak bit-tifel tiegħek qed isofri minn dan l-affarijiet u qed ngħidlek. X'kien l-emozjoni ma' rabja? Rabja, rabja u minn dak li kif kif tasal tagħmel dan l-affarijiet li tfalu, kif tasal. U ovvjament l-egoiżmu tagħhom u l-mart u l-mart għax marda hi li tkun li tagħmel tfal marda. Imma kif tasal, kif tasal tagħmel dawk u l-ħsara li tagħmlilhom minn dak li dawn għalija waħda mill-iktar armi li din toħroġ fil-film ukoll hija l-iktar arma li tista' tweġġa lil speċjalment tifel jew tfal hi li tgħidilhom żommu sigriet. Dak piż li iktar ma jgħaddi snin, iktar ħa jitqal, ħa jitqal, ħa jitqal. Sakemm ħa sakemm ħa jsir mażra li qed jiddiżabilitak. U huma ppruvaw jgħidu lill-Xnies imma. U mhux hekk, mhux hekk. Spiċċa ir-rispons ma kinitx waħda. Kienet kultura fejn inti il-qastis ma jmisshom ħadd u l-brothers għax dok qed jagħmlu kollox eh, f'isem Alla. Mela, tlaqna?